Mā te aro pū atu ki tēteʻi o ngā tū i aka tū, aka ora. Ā, e ora ai ko te tikanga o Taranaki, te kawa o Taranaki, ka mutu te mita o Taranaki. Anei rā ko te pūrongo o ngā purapura o Te Tai Aua-uru. Ko te ware o te purapura e taotao mai nei. Ko te kaupapa tūranga i o i te rā nei kua kawea mai e te purapura a Ki te Awa Tupa o Whanganui, arā noki ko te kawe i ngā mate, te hari i ngā mate o te maunga Tī Tōea, Ko tō mātou tikitiki tama kura a Te Huirangi Waekerepuru, tō mātou koro kua kawea mai nei ki te awa tupua, ā, ko tētehi atu, ko ngā, tētehi o ngā kaihaka o mua, arā ko Para, ko Pamela Mohi, ā, tōna ingoa, nā, i mate i te tau e rua mano tua ngā uru mā iwa. Anā, kua kawea mai āna tamariki anō hoki ka tū rāua i te rā nei. Ā, ko ētehi o ngā mema kua. Kuhu mai ki roto i a mātou, i te rā nei, ka wai paranga ki te maunga tītōhea, nā ko ngā mate huhua, ā, ko tētehi o ngā tuākana, ā, arā, ko Pānia Huata anō hoki, ā, ko tētehi o ngā pāpā o Whaitara, ko Ferdy, ka tautoko i a mātou i roto i ngā tau, ā, nō reira, koirā te kaupapa tūranga i oa noa, arā noa hoki, ā, te tūtaki atu, te waka kotahi atu ki ngā kapa katoa o te kāhui maunga. E rōpū i tīmata ai i te tau 2002, Ki te waka o Ōiteaurea Māori, ki te unga e tōmina mai ai. Ā, ko te tino pānga mōku ake, ki te tū ngātai ko tōku whānau, ā, ki te kaua i te tanakitanga ki te motu, ka matua te kauwhai reira. Ko te tōia mai i te unga ki te kāinga, tētehi o ōna kaupapa. Ā, ko tētahi o ngā tino pānga nui o te hoki mai ki waenga i te whānau, ko te tuatahi ake ko te kaupapa, tā tātou kaupapa o te kawe mai i ā tātou mate ki runga ki tō tātou awa tupua, he hōnore nui tērā ki au, te kawe, te hōnore o te kawe mai i a Korohuirangi i tā tātou. whanaunga ā-para, ā, me ō mātou ake kawe mate ki runga ki te kaupapa, ā, otirā te tū, taku tū tū tuatahi tēnei mō tō tātou tau eke maunga, ā, ko Rota Ranaki, nō reira he maringa nui ana tēnei i te mea e taea ana te tū tahi ki te taha o tōku iwi, tōku whānau, ā, mō tō tātou maunga, mō tātou mate. Ko tētahi painga mōku, mō te tū ki tēnei. Ki tēnei kapa haka o ngā purapura o Te Tai Hauāuru, otirā mō te tū o te kapa haka ki tētahi rōpū kapa haka, ā, ko te whakapuaki i tō tātou ahurea Māori i roto i tēnei ao hurihuri. Ā, tuarua, ā, mōku ake nei, he mea nui mōku kia, ā, he mea nui mōku, otirā mō taku hoa kia hokihoki mai ki te wā kāinga, ā, kia whai wāhi hoki ki te, ā, whakawhānau, Ā, ki te whak, ki ngā mahi whakawhanaunga, ā, ki roto i tōna whānau, otirā, ana, kia kite ai, ā, i tērā kotahitanga i waenganui i a, i a māua, ā, me tōna whānau. Ā, nō reira, he mea nui, nā te mea ka noho tāua ki, māua ki, ā, Te Whanganui-ā-Tara, he mea nui kia hokihoki mai ki te wā kāinga. Ā, āe, nō reira, koira ētahi painga mō te tū ki tēnei o ngā rōpū i roto i ngā mahi kapa haka. Ko te tūwera i te kapa ki ngā rangata i e ao mai ana, e ora tonu ai a tātou kōrero ma tēteʻi aʻu rea Māori. Ko tētahi o ngā tino painga ko te tūtahi me ngā tamariki o tō mātou kura, arā, ngā tauira o Te Kura Kaupapa Māori o Te Peepe i Ngā Kākano o Mairangiātea. He tuatahitanga tēnei mō te nuinga o mātou, arā, te tū a ngā tauira ki te taha o ā rātou kaiako, otirā tō rātou tumuaki, ā, Ko te inoa anō mātou te whakawhiwhi atu ki a rātou, kia noho tahi mai, kia tū tahi mai, kia tutuki, kia ea tēnei kaupapa i a tātou. Ko tētahi painga mōku, he maringa nui tēnei mōku hei tū ki te tao o tētahi kapa matua ki te tao o ōku teina nō te wharekura o Te Pīpinga Kāpono mai rangi atu. Kāti i a o mai ko ngā ua o te purapura e te uki e whai muri. Ko tētehi o ngā tino mātāpono o te kapa o Ngā Purapura, ko te reo me ōna tikanga, arā anō ki te poipoi, te wakatenatena, ā, kia tukua anō rā ko te reo, ā, kia pupuru i te reo, me te mōhio anō ko te nuinga o aku kaihaka nei, ā, he pouako katoa te nuinga, ā, ki roto i ngā Kura Kaupapa Māori, ki roto i ngā Whare Kōhanga Reo, Te Wānanga o Aotearoa hoki, ko ētehi he ringarehe o te korimako o Taranaki, arā, ko ngā kaipāpā o. Māori, ā, ko ngā pēpi nei o te, o te kapa aka, kei rō ngā ware kura, ā, te ware kura, te kura kaupapa Māori, arā, ko te kaupapa tūrangai o te rōpū nei, te pupuru i te reo Māori me ōna tikanga, nō reira, koirā ko tōku wawata, ā, kia pupuru tonu i tērā purapura, i te kākano, ā, tērā kākano i ruia mai i Rangiātea. Ka purapura mai ko ōna wawata.